Сәлам Синзия, сездә хәлләр ничек? Сәлам, сәлам Гүзәл, хәлләр яхшы, Аллага шөкер. Сез дә өйдә утырасызмы?
Ну, өйдә утырабыз инде. Бездә аның кадәр Россиядәге кебек алай катгый түгел менә андый. Справкалар, ниләр, язулар, смслар андай алып чыгабыз чыгарга кирәк түгел. Теләгән кеше паркка бара ала инде. Шулай да монда инглизләр әйткәннәр икән менә, самоизоляция, үзизоляция утырасың дип инде. Алар законны тыңлый торган халык инде, алар чыкмыйлар инде. Мин бер көнне кибеткәләргә кереп кибеткә кереп чыктым махсус кибет ябылырга бер ярты сәгать калган ие үзем дә имәйдән бәлки кеше кимрәк булыр дип чынлап керсәм кибеткә кеше әллә ике кеше бар име шундый зур кибеттә ике индианнар анда индиядән килгән халык бар шулар йөриләр иде шул бүтән бер кеше юк иде Ә менә ул сездә дә үзизоляция дигән әйбер э, таләпләре ниндирәк аның? Кайларга барырга ярамый? Парклар ачык дип әйтәсең, әйме? Парк, парклар ачык бездә, паркларга барырга ярый инде. Ну, кафе рестораннар бездә күптән уже ябылды. Алар инде күптән эшләмиләр кафе рестораннар. Эшлиләр алар теге менә заказ буенча гына инде доставка белән генә инде. Кунакка йөрергә ярамый бездә, кешедән кешегә барырга ярамый, ике кешедән артык җыелырга ярамый. Мгм. Анда, мәсәлән, өч дүрт кеше анда җыенышып, өйләренә алай җыелып ятырга ярамый. Әгәр дә андый җыелу икән, штрафлар күп монда. Штрафлар э, мең ярым доллар, бер мең биш йөз доллар. Где-то ничә меңгә чыга, җитмеш сиксән меңгә чыга моның э, кыйммәте инде шундый ниле. Шуңар э, безнең монда ерак түгел күршеләргә тоже киләләр, өйлегә талар, янда да килүчеләр кимеде. Монда бит әле аннары ни бөтен баганаларга ниләргә эленеп куелган анда сезне күзәтәләр дип инде мин ул турыда инстаграмда инде пост язып куйган идем анда мәсәлән анда полиция хезмәткәренең баш тора инде и яңадан янында ике кеше торалар инде алар гражданский формадан инде ә, анда күзәтүчеләр күп шулай и мин аны әйтәм инде әрле әләкчеләр дип инде шул әләкчеләр дигәндә берәр нәрсә булса шулай сразу шалтыратып әйтәләр инде безнең белән тоже шулай бер хәл булган янар иренә бик күп доказать итеп хатлар язырга туры килде на самом деле менә шулай шундай машинада барганда мәсәлән инде анда син балаң былай гына утыра икән нигә утырмый икән алар сине сразу полициягә хәбәр бирәләр инде Монда бөтен кеше шулай, күбесе шулай эшли инде, әгәр дә шул юлдан итсәң инде анда, мәсәлән, син дә тоже хәбәр итәргә мөмкин, кемдер син янда кисеп китә икән инде, әйме, сразу же полиция шалтыратырга мөмкинсең инде, и ул кешегә инде штраф килә инде. Ә менә коронавирус белән бәйле вәзгыять ничегрәк сездә? Авыручылар күпме? Бездә менә хәзер статистиканы карадым, бүгенгә 6400 дә ничә, 6500гә тулмаган бүгенгә, бу бөтен Австралия буенча, үлүчеләр саны 63 бөтен Австралия буенча. Безнең штатта, безнең штатта мин кичә карадым, ничә 300 кеше авырта дип менә шул. Но бездә әзрәк башка ниләрдә, бездә где-то 300 тирәсе бугай безнең штат, инде монда штатларга бүленә бит инде. шул э, сидней якларында күп инде авыртучылар авыруның иң югары ноктасы үтелгән дип әйтәләрме безнең март ахырында пик иң югары ноктасы тора уже менә бүген ул апрельдә инде ул төшкән инде хотя мин менә бүген интервью тыңладым анда сидней университетының галиме белән мында э, сиднейда рус радиосы бар инде шул аларның модуль буенча пик көтелә апрель уртасы дип хотя менә бит инде апрель уртасы бүген инде икенче мартта уже спад ә икенче апрельдә уже төшкән инде уникенче апрельдә уже төшеп беткән шул карантинның кайчан тәмамланасы турында фаразлар бармы соң ну менә шул э, галимне тыңлап утырдым инде ул әйтә э, ну монда э, премьер министрлар да аларның инде сөйләде алты ай дип инде алты айга кадәр сузылырга мөмкин дип димәк инде без счетладык мартта уже инде февраль ахыры март яры марттан счетладык март апрель май июнь июль август август ахырына кадәр. Менә аннары тагын кичә ниндидер министр интервью бирде, туризм буенча бугай. Ну, алар инде халыкка мөрәҗәгать итәләр, э, чит илләргә чыкмаска. Чөнки чит илдә бездә бит инде без утрау, утрау булгач самолетлар бөтенләй ябык инде. Бездә вазгыять күпкә тынычрак. Әгәр дә менә бездә хәзер пик аска таба чүптә икән инде, халык инде күңел ачырга, анда бүтән илләргә китә икән, ул илләрдә бөтенләй тик булырга мөмкин, әйме? Алар ич инде яңадан авыртуны ияртеп монда Австралиягә алып кайтырга мөмкиннәр. Менә алар шулай дип сөйләде инде. Шуңар инде чит илләргә чыгу буенча алар чыгарга тәкъдим итмиләр. Австралияне үзе буенча, менә Австралия буенча сәяхәт итәргә рөхсәт биргәннәр менә. Анда да әле бер штаттан икенче штатка бару өчен рөхсәт кирәк. Границалар чөнки ябык. Границаларны да күптән яптылар.
Димәк, сездә дә рөхсәт алырга кирәк, әйме? СМС белән рөхсәт аласызмы сез? Юк, юк, алар без без алмыйбыз, э, без рәхәтләнеп алар чыгып йөреп була. Э, менә штат белән штат мәсәлән, э, Аделаид, Яшел Аделаид, монда Мельбурнга, Сиднейга бару өчен анда постлар узасың, шул постларда булганда синнән ниндидер документ кагаз булырга тиеш рөхсәт итә торган инде. Безнең бит хәзер идән урамга чыгыр өчен дә һәрвакыт смс рөхсәт алырга кирәк бездә бездә андый нәрсә юк без иртән паркка чыгып йөгереп керә ну паркта тоже кеше кимегән мин гадәттә менә шул иртән кич без паркка чыгабыз йөгерергә чыгабыз инде алдагы көнне чыккан инде бер кеше юк гадәттә бер дүрт биш кеше бар булып йөгереп йөри кеше юк кайбер площадкаларда зур уен майданчыкларында аларны башта кызыл шундай ниләр белән урап алганнар, аннары шуннан аннан тыш әле яңадан төзелешләрдә куела әле кыймалар, шундый кыймалар белән урап алынган инде. Менә кайбер җирләрдә, бөтен җирдә дә түгел, анда да. Но күп җирдә куелган, күп җирдә. Инде ә мәктәпләргә йөрилме балалар, әллә дистанцион укумы сездә? Юк, бездә хәзерге вакытта каникуллар, но каникулга туктадылар әле балалар күптән түгел генә. Аңарчы без йөрттек каникулга. Но менә минем кызым әйтә, «Э, әни мин класста one ди инде. Үзе үзе генә ди инде. Но анда параллель классларда тагын 2-3 бала, но укытучылары җибәрә инде, нидән инде бер 5-6 бала укып йөрделәр инде. Ә эшкә дә йөрергә рөхсәт ителә. Эшкә күп җирләрдә йөрергә рөхсәт ителә, япмадылар, но кайсыдыр оешмаларда белән дистанцион эшлиләр тоже, шундый алым бар, бар, бар. Әйе, дистанцион эшли торган. Но былай эшкә йөрүчеләр дә бар, бар. Минем ирем эшли, мәсәлән, башкалар. Но эшсез калучылар тоже бик күп мәктәпләрдә шушы вирус белән мәктәпләрдә бик каты кыскарту булган дип ишеттем. Эшсез калучылар күп, бу күбрәк авыл хуҗалыгы, авыл хуҗалыгы дип инде туризм белән бәйле инде. Туризм белән шул кафе рестораннар инде күп эшсез калганнар. Андыйларга хөкүмәт бик каты ярдәм итә. Мәсәлән, инде бер бизнесмен икән инде аның кул астында эшлисен икән, оешманың кул астында эшлисен икән инде. Һәрбер эшчегә ике атнага бер тапкыр хөкүмәт пособие түли алты ай дәвамында шул бер мең ярым доллар ияннары тагын бүген әйттеләр әгәр дә син сезнең менә еллык хезмәт хакы егерме процент белән дә табыш кимегән икән инде ул вакытта инде бизнесменнарга менә арендаторларга алар күбесе бит инде биналарны аренда алып эшлиләр инде, андыйларга тоже аренда түләү кичектерелә. Азык-төлеккә бәяләр арттымы, даруханәләрдә дарулар кыйммәтләндеме? Менә мондый бер күзәтелдеме сездә? даруханәләрдә дигәннән без перчатка эзләдек без перчатка тапмадык бер э, даруханәдә дә и без антисептик менә шушы шау шу башлангач без аптекалардан антисептик эзләгән идек тоже без антисептиклар бер нәрсә дә тапмадык вообще халык шундый ургылып нитеп алган инде антисептиклар хәтта парацетамоллар беткән и балаларның парацетамоллары нитә торган ишертә торган инде аннары менә күптән түгел генә кердек анда хәзер шул антисептиклар да кайткан алар инде менә башка кибетләрдә инде частный кибетләрдә но алар бермә бер мәсәлән анда кечкенә генә антисептик мәсәлән элек торган икән инде бер биш доллар әйм хәзер аны егерме долларга сатып яталар инде ә болай базарда мин менә узган атнаны базарга барган ек алай артым арткан әйберләр шул бездә дә не арткан инжир арткан инжир бездә болай да кыйбат ие бер килограмм аны россия акчасы белән бездә бер мең ие инде ну хәзер ике мең булган инде менә һәм бездә шулай ә бу ни белән бәйле халык халык алай инде монда э, былай да инжирны әйбәт кулланалар чөнки э, күп илдән килүчеләр куллана медицина ягыннан чөнки ул иммунитетны ныгыта дип инде лимон лимонны геген арткан әйе цитрус с витамины кайда бар апельсиннар и апельсин арткан әйе финди әле күптән түгел генә австралия э, янгыннарда дөрләде менә шушы зур афәттән соң ил тернәкләнә алдымы Дан, сон инде мин политик түгел, мин алай теге андый э, хөкүмәт органнарында да эшли алмыйм. Но миннән бик күп Инстаграмда да халык шулай сорап яза, беттеме сездә яңаннар беттеме? Аллага шөкер, яңаннар бетте. Бетте. Андый прогнозлар ниләр бирә алмыйм, но э, күпчелек э, урманнарда, паркларда, менә бездән ерак түгел бер парк бар, тоже йөри торган, Ничек көңгерәләр бетә дигән, көңгерәне дә күрдек, фуалын да күрдек, иншаллах. Без менә коткаручылар да бит урманнарда янгыннар вакытында шул ук каалыларны, көңгерәләрне үз өйләренә алып кайтып урнаштырганнар иде. Әйе, әйе, ошо алып кайттылар, көңгерәләрне дә ишек алларында анда тотучылар булды, шулай ук инде Ә, коалаларны бигерәк каты инде. Аларны нык прям өйләренә алып кайтып, бәбей урынына карап инде шулай инде волонтерлар монда бит монда волонтерлар бик күп. Монда табигать вообще шундый нык контроль астында. Монда халык бик нык менә табигатькә карата мөнәсәбәт монда бөтенләй икенче төрле. Мин килгәч шаккатып йөрим. Неужели монда бер чүп кисәге дә юк дигән яме. Карап алганнар чүп чиста. Мин чүп эзләп йөрим, яме монда бер чүп тә юк инде. Парклар ямь-яшел чүп чиста, бер чүп юк инде. Бу инде төрле урыннар инде тегезрәк караңгырак ниләрдә инде. Но алар үзләре әйтә инде, элек вообще чүп чиста булган, хәзер монда бит килүчеләр күп. Килүчеләр инде боларның бөтенсен дә кагыйдәләрен тыңлап тормый. но без тырышабыз анда чүп җыйганда да мәсәлән анда өч төрле савытка алып җыялар чүпләрне инде кәгазьләр аерым полиэтиленнар аерым җыела аларны эшкәртәләр икенче эшкәртүгә китәләр шулай ук сөт бутылкалары анда инде анда консервалар ачасың икән аларны бөтенесен юасың юасың да икенче савытка саласың ияләндек без дә сөт савытларын юарга пластик савытларны беткәч былай тотып атмыйбыз юабыз юганнан соң гына чүплеккә салабыз халык арасында ә, паника дигән әйбер сизеләме? Юк, Әллә... бездә юк.
Паника, андый паника юк, но паника юк. Менә мин бүген укыдым бер журналистның, Россиядән килгән журналист ул менә э, урнашты радиога шунда Сиднейда, бер атна эшләдем дип әйткән инде ул анда менә шушы үз изоляция вакытында аерылу күңелгә шик салган әйбер дип инде аерылучылар арткандай. Ә былай халык андый эшлиләр, стройкаларда эшлиләр инде. Әле мәктәпләрдә каникул инде 27 апрельгә кадәр каникул. Менә алай да кичәге э, яңалыкларда күрдем, шул э, премьер-министр диләр монда, президенты, премьер-министрлар әйтте, икенче чиректән балаларны мәктәпкә җибәрергә дип инде. Димәк, сез кайчан мәктәпкә укырга баралар? 27 апрельдә. бетә каникуллар, аннары укырга инде. Австралиядә татарлар күпме, Финзия? Үзара аралашып торасызмы? Австралиядә гомумән 500 дән артык татар бар, бәлки алар өстәлеп торалар бит инде. Менә миңа күптән түгел шулай дип мин сорагач, кызыксынгач, шулай дип әйткән идем, иң күп татарлар шушында Аделаидада яшиләр. Инжир җыярга барабыз, әмма анда инде пикник кебек оештырабыз, анда башкалар да килеп кушыла инде. Бар инде шундый матур-матур гадәтләр инде. инстаграмыңны гел карап барам әйме әле күптән түгел генә яз башларында микән сезнең ниндидер бер күргәзмә кебек әйбер булган анда татарстаннан килүчеләр дә күп булды биеп җырлап татар ашларын тәкъдим итеп татар халык киемнәрен сатуга да куйганнар иде анда һәрбер милләт үзенең традицияләрен ризыкларын киемнәрен тәкъдим иттеләр инде биеделәр инде күрсәттеләр һәрбер халаганда ираннар бар ие үзбәкләр бар ие төрекләр бар ие уйгурлар бар ие татарлар әйе безнекеләр дә эшләделәр анда инде татар җәмгыяте миннән дә киемнәр алдылар казаннан алып килгән шул алъяпкычлар милли сөлгеләр анда ашъяулыклар биреп тордым мин аларны э, сезнең э, татар гаиләләрендә дип әйтик инде балалар татарча беләме татарча аралашып буламы балалар белән без татарча сөйләшәбез. Башка гаиләләрнең балаларында алар да тырышалар, әмма без өйдә татарча гына сөйләшәбез. Э, балалар андый мендә, ягъни милли андый мендә инглизчә кайбер сүзләр әйтә, стоп, татарча без әйтәбез. Э, безнең төп максат татар телен оныттырмау. Алар монда мөхит, инглиз мөхитеме, инглизчә монда. Алар инглизчәне тиз өйрәнәчәкләр, тиз үзләштерәчәкләр. Шуңа без күбрәк менә безнең китаплар бар. китаплар укыйбыз без аларга менә мондый беренче хәдисләрем дигән миңа казанга кайткач иптәш кызым бүләк иткән шундый китаплар укыйбыз без аларга инде абдулла тукайнын әкиятләрен укыйбыз менә бездә бар андый китаплар менә татарча чәйе казаннан килгәндә алып килдек фидия менә шушы үзизоляция дигән режим тәмамланганнан соң, инде коронавирусны җиңдек дигәннән соң, сезнең гаиләдә хыялланган иң беренче эш? Минем укуларым бар, минем инглизчә өйрәнә торган дәресләрем бар. Менә хәзер алар бөтенесе туктатылды. Аннары мин кулинарий буенча монда бер курска кергән идем. Монда өйрәтәләр инде курска. Аннан дәвам итәсем бар. Казанга кайчан кайтасыз? Менә без э, шул май ахырында безнең билет алынган и күптән. Менә хәзер без ике ут арасында белмибез билетны кайчанга ничек күчерергә дип инде уйлыйбыз. Декабрьгә кайтырга микән дип декабрьгә анда балаларның җәйге каникуллары башлана. Декабрь, январь ике ай бала, балаларның каникуллары.
Австралиягә килгәч, андагы мөхиткә ияләшү тиз тиз ияләш алды. Мин алай теге алай кыйналып ятмады. Мин алай теге җылап, авыр булды дип әйтмим, чөнки мин алай чөнки бала да булгач, аның белән көн узып китә, яме. көн уза монда аннары өйләр монда авыл өйләре кебек үзеңә авылда кебек йөргән кебек хис итәсең чөнки табигать кенә башка шул карыйсың ә башта мин әле кайберсендә онытылып китәм үземне уйлыйм инде авылда балтачта йөргән кебек хис итә аннары карыйм да тегендә пальмалар име сизәсең бөтенләй җирнең икенче дөньяның икенче почмагында дип австралиягә күченеп кайталар да монда ияләшә алмыйча кире киткән кешеләр бармы бер бер кешене генә беләм кайтканыннан кире кайтып киткәнен ошатмаган бәлки үзенә ошамагандыр инде шул татарстанның бер районыннан килгән иде монда эшләп тә укып та караган ялгышмасам аңа визасы да булган бугай визада булгач кире кайтып киткән киресенчә монда агым көчле австралиягә килә австралияне иммигрантлар иле диләр монда ике йөз илдән монда килүчеләрнең саны, менә мин укыдым, 200, 200-дән артык илдән киләләр, и монда 200-дән артык телдә сөйләшәләр. Монда бит монда дин гармония, гармония көне бар. Милләтләрне менә бер-берсен тату, дус тоту өчен аларга бөтенсе бер тигез, бер дәрәҗәдә дигән шундый э, ни белән хөкүмәт шундый менә чаралар үткәрә монда. Чит илдән килүчеләрне дә алай кыерсытмыйлар. Медицина үзәкләренә дә барырга була, синең визаң юк, синең юк дип менә мәктәпкә дә укырга алалар вакытлы эчү визы булса да. Дәваханәләрдә урыннар, ятаклар саны җитәрлек дип әйтәләрме? Дарулар... Алай җитәрлек, җитәрлек бездә әйбәт андый ул якта медицина ягыннан бездә андый ни түгел. Бик э, көчле анда күп кенә больницаларны укыдым, андый хилафлы мин беренчедән авыртучылар бит менә ана кадәр генә кеше безнең штатта гына әллә ни хәтле больница бар 300 кеше инде аның күбесе инде дәваланып чыккан карантин тәмамланып барча уйлаган теләкләрегез дә тормышка ашсын әйе менә минем тизрәк кайтасы килә балаларым да кайтасылары килә әбиләре янына инде тизрәк бетсен дип инде белмим кайчан границаларны ачырлар әле безнең утызынчы апрельгә хәтле катгый карантин анарсың дәвам итерләрме юкмы билгесез әлегә ну монда да шулай әйтәм ич инде чаралар бар анда кайбер җирдә жесткие меры дип инде мин андый жесткие мераларны күргәнем юк кибетләрдә инде шул мәскәссуда инде анда ара бер бер ярым гына шундый менә прям зур линияләр сызып куйган бер кеше монда басырга тиеш икенче кеше монда басырга тиеш өченче кеше шунда кассага килгәндә дә әле кассада җайлый касса кассир белән анда кибетләрдә йөзгә йөз аралашырга мөмкин ә хәзер кассирларны шундый пыяла тәрәзә белән алганнар монда просто ашап йөри торган шундый генә окошко тәрәзә генә калдырганнар инде Яхшы, Финзия, бик зур рәхмәт сиңа шушындый әңгәмәң өчен. Синең белән элемтәгә керергә насыйп булсын ала бирсә. Ярар, ярар, ярар. Ярар, давай, исән сау.
Рәхмәт, Финзия, яме.
Пока-пока.